rua, toru, whā. Anei te reo o Whaea Kā. no reira, nau mai hoki mai ki tēnei wāhanga o Enjirau Turiuroa. A, I tēnei rā, kei te kōrero au ki a Whaea Pare Haunui, ā, me tōna whānau. Kei hea koe e noho ana, whaea? Ā, ki Moerua, nō Ngāti Hine, o Te Tai Tokerau, he wāhi pai tēnei ā, mō te whanaungatanga ki te tiaki te tahi ki te tahi atu. Oh, ka pai.
Arā, ina nahi i haramai tētahi, uh, te kotahi taha, tanga um, trust Ki te maria mai i a mātou me taku hoa i ngā kai, hei koha mō ngā kaumātua, ngā kuia. Oh, ka pai.
Ai. I tokohia nā mokopuna kei te noho ki tō taha i tēnei wā? I tēnei wā tokowhā e noho ana ki taku nei kāinga. E rerekē i ngā āhuatanga o rātou, Nō reira, ko tahi kaupapa ki tā mātou whare, ko te whare ka haere tonu i ngā mahi o Te Aho Matua, nē, ki te tiaki mai te whare, me te āhuatanga tika, me ngā wairua. Uh, e āhua hoha ana rātou nā te mea ka whai kahana au ki te kōrero i roti te reo ki a rātou. Oh, e ne toko, toko rua e ngā mokopuna kore mohi o te reo. And e pātai. He akoranga nui tērā.
Ai. Rāua.
Ai. But ko te mea, uh, ko te tikanga haumaru ki a rātou, ki te kaupapa, ki te horoi tinana, horoi i ngā matimati, i ngā wā kato, noho i roti tā mātou taiapa, kare ki waho o te taiapa, e pātai i ngā wā katoa, ā, pēhana te roa ka noho i roto i te whare, i, i roto i tā mātou ā, poi hau pea, pēhana te roa ka kōrero au, aua, kore mohio. Ai, e pēhea nā kaimahi o te kura, kua toro atu o o mahi ā waia ki a rātou. Ā, i, mā runga i te rorohiko ko ngā mahi o ngā tau tekau mā tahi, rua me te toru, ā, ka ako tonu i ngā kaiako, ka tae ki te kete i ngā mahi o ngā tauira. Oh, ā, ko te nuinga o ngā tamariki kōhungahunga Me ki waenganui, ko ngā tuhinga me ngā pepa i tohatoha ana i a mātou ki a rātou.
Mm. Ahakoa,
aha ko te aha, ka tae ngā matua ki te īmera i a mātou i ngā pātai. Te mea nui, ko te mea o ngā rorohiko tēnei ao i ngā mahi o ngā mokopuna, hei awhi mai, manaakitia mai a, i te whānau, ko tērā te mahi o te tikanga o Haumaru i tēnei wā, a, ki te aha ko kore tae ki te kete, ka rongo rātou, ka kete marunga i ngā e ngā rauemi o tēnei ao, nē. Uh, ki te taha o ngā tikanga hoki, nē, kua panoni haere nā tikanga Māori. Kia o whakaaro mō era momo mahi, te mahi tangihana me rā momo? Well, ka aroha au mō ngā, mō te kaupapa o te tangihanga. Uh, i tēnei wā, i tēnei ata ka rongo au tētahi kōrero o te kuia a, a Whaia Tāpeka, E mm. mahi ana rātou te tahi video mō te tahi kuia ko, ko Henga. Mm. Uh, and e tōhatoa ana rātou ki aia, ka taia ki te kete marunga i te ripene. Mm. Te āhotanga o te tangihanga, o tona hoa, o tona hoa. Mm. Nā, he mea pauri ki aia, kore taia ki te tiaki ki te awhi i aia, ka nohi ki te kanohi, Mm. Tērā te mea, e ko tangi tangi, e ko te raruraru, ka huri te āhuatanga i tēnei wā. I waua i ērā momo kaupapa o te tangihana. Ai, Ai. tērā te mea, tērā te āhuatanga motuhake. Mm. E tino, uh, e rereke i ngā wairua mai i a whānau, uh, mai i a whānau. Mm. Aha ko te aha e mohi ana mātou ko ētahi ko tautohe ki te tautoko i te kaupapa. Oh, ai.
Ko, na, na, ko te wairua, ko te aroha o tera tangata, ko hinga. Mm. Oh. So, e tēnā wā ka rongo au i te wā ko e tangihanga, a ka waihori a waihoti ana rātou a te tangata kei te kainga, mō te tahi poa, oh, a, tērā i muri o tēnā, kua haere tērā ki te urupa. Ai, nō reira kua hūnuku e rā taiapa, ei, mā te whānau hei kimi huarahi. Ka tika, nei, ka tika. Aha ko he taumaha te mahi nei. Nō reira i te mutunga o tēnā i Nangara, te mutunga o tēnā, Wow, ka kaha ana i ngā iwi katoa ki te noho, ki te mahi te tahi karakia, Ai. Uh, mahi tahi, whakaaro tahi mo tēnei mea, haere ana ki whea. No, mm. Kei whea te haerenga o tēnei ao. No, he rere kē mai i a hapu, i ngā tikanga, orite o Taitokerau, Tainui, Whānau mm-hmm. Apanui, e rere kē, e rere ah. kē.
E, nā, he pai tēnā whakaro. Ai. E te whaka, hea tēra, whakawātia te taumaha. Ai, ki te whakawātia. Tērā te mea, mm. he, he, he, he taimaha tina mea, runga i ngā pukawhiwhi o ngā whānau pani, nē. Mm. Tērā te mea. E ko te tahi atu, ko te pātai nui o ngā mokopuna, he aha ai? Mm. He aha ai, ko ngā, e maha i ngā pātai o oku nei mokopuna, kei hea te ranangara, he aha a karekiti? Ai. Karekiti i ngā mea, so ka mātakitaki te pō, ka whakaata, anei te āhotanga kore pai ki te hariru mo tō ringaringa ki te tahi atu, Mm. Me mau e ngā club roots, e ngā ringaringa, ko anei te āhuatanga. But i a rā, ko te tahi pātai, pēhea ana te rō ka noho. Yeah. Ka noho i runga i ngā wahi um, haumaru. He, he kōrero anō hei whakakapi I tēnei wāhanga? Nō rei, nō rei, ai, me, ko te mea nui ngā mihi nui ki a koe, me tā mātou whānau o te NZEI, kia kaha tonu ki te mahi e, me te tiaki te tahi ki te tahi atu, aha ko te aha, uh, me noho haumaru tonu koutou, koutou katoa. Nera.
Okay. Kia ora rā mō tēnā. Kia ora whaia.
Ai, nā mihi.
Ai. Ai, hei kuna.